Maita maingĩ wĩragwo atĩrĩrĩ, ũngĩenda kũhĩga rĩ, ũgathikagĩrĩria. Tondũ no ta ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩthiĩ thabarĩ. Ũgĩthiĩ thabarĩ nĩ ũkoragwo na map, kana nĩ ũthiaga ũgakora handũ hena kĩbaũ kĩandĩke direction, nĩguo? Rĩu kwoguo gũkũ thĩ rĩ, tũtũragio nĩ kwonererio kũrĩa tũrorete. Na nĩkĩo maita maingĩ ũiguaga atĩrĩrĩ. Nĩ wagĩrĩirwo gũcungaga mĩario ĩrĩa ũrathikĩrĩria. Nĩkĩo ũiguaga ta rĩu tũkiuga ona okorwo nĩ rendio-inĩ rũcinĩ rĩ, waigua andũ makĩaria waganu kana o kwaria matheke rĩ, to mũhaka ũmathikĩrĩrie. Tondũ wahota kũigua kaũndũ gagũthũkie mũtwe. Rĩngĩ kwoguo tuĩka wa gũthikĩrĩria kaũndũ kangĩgwaka, kaũndũ kangĩkuongerera muoyo, na kaũndũ kangĩkũhe hope. Rĩu rĩ, ta rĩu kwĩ mbuku ĩtagwo The Richest Man in Babylon. Mbuku ĩyo rĩ, he mwanake warĩ ngombo. No tondũ mũtumia wa kũu nĩ amwendete mũno-rĩ, akĩmwĩra, Niĩ nĩ ngũgũteithia na nĩ ũkũũra. Mwanake ũcio akĩmwĩra, Ĩhĩ, ndahota kũũra nyitwo nĩ borithi. Akĩmwĩra, Ĩhĩ, wee-rĩ, waciarĩtwo me, waciarĩtwo wĩ ngombo kana wĩ mũndũ free? Mwanake ũyũ akĩmwĩra, Ndaciarĩtwo ndĩ free. Akĩrwo, Kĩũre. wĩyohore, nĩ wanyita? ciugo tu, kwoguo ta rĩu mũndũ wĩtagwo Michael Joseph ũyũ ũtũrĩte arũgamĩrĩire Safaricom, augaga he hĩndĩ arĩ kwandĩkwo wĩra kũrĩa London wa kambuni icio cia thimũ, no nda succeed -ire, e holiday na kũu ũguo ta kĩrĩ, agĩthikĩrĩria rendio-rĩ, akĩigua gwatangathwo atĩ kwĩna kambuni ya Africa... eh, kwĩ bũrũri wĩ Afrika wĩtagwo Kenya na nĩ ũracaria mũndũ wa kũrũgamĩrĩra kambuni ya thimũ hĩndĩ ĩyo rĩu nĩguo Safaricom yambagia akĩ apply koguo tũrauga atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthikĩrĩria o mũthenya rĩ no ĩgwake na no ĩkũmomore na nĩho iguaga ona tarĩu ona, ona thoko-inĩ no ũigue mũgũrũki agĩcaut ĩ kwĩna mũragani kwĩna mũragani kana kwĩna irima Maita maingĩ tathikagĩrĩria tondũ mũgũrũki ũcio no agũcĩvũ. Ta rĩu ona he wakiri njũĩ, wakiri wa Kĩaviũ, eh, mũtumia wake nĩ amwĩkĩrĩire poison irio-inĩ. Rĩu hĩndĩ ĩyo amwĩkĩrĩire poison irio-inĩ rĩ, mũirĩtu wa wĩra magĩcamania nake hau nja, mũthuri ũcio o hĩndĩ a park ngari akĩingĩra. Mũirĩtu akĩmũheherera akĩmwĩra, "Ndũkarũ- ndũk- ndũkarĩe irio wekĩrĩrwo. Wĩtue nĩ mwana ũrahe." Na mũirĩtu akĩehera. Na kwaria ma, mũthuri ũcio rĩrĩa athire gũtua kũhe mwana irio ciake, ye atanarũma, mũtumia ũcio wake arũgĩire irio icio akĩgũtha thani, tondũ nĩ amenyire kĩrĩa agwĩkĩrĩte. Kwoguo rĩ, niĩ ndĩ haha gũkwĩra atĩrĩrĩ, cũngaga mĩario ĩrĩa ũrathikĩrĩria, tondũ no ĩgwake kana no ĩkũmomore. Rĩu rĩ, ndĩrenda niĩ ndĩ haha ũguo gũ promote Skiza Tune ciakwa, tondũ nĩ cia motivation. Igathikagĩrĩrio, kana nĩ mũndũ wakũhũrĩra thimũ, kana nĩwe ũgacithikagĩrĩria. Na ũngĩenda kuona Skiza icio rĩ,